Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u. Exodus, Bungkuana leh Bungsawmna, Ran hri leng. Chutichuan Lalpan Mosia hnenah, Faraoh hnenah va lut la, Lalpa, Hebraite Pathianin, ka mite hian ka rawn an bawl theih nan chhuahtir rawh. I chhuahtir phal lova, i la hren reng zawngin ngai teh. Phula i rante chungah chuan Lalpa kut a awm dawn a ni. sakawr chungah te, sabeng tung chungah te, sanghawng sei chungah te, bawng rual chungah te, beram rual chungah te chuan hri nasa tak mai a lo leng ang. Tin, Lalpan Israel ho ran leh Aigupta mite ran chu a ti hrang ang a, tichuan Israela thlahte ta chu pakhat mah a thi lovang a ti e, tiin hrilh rawh a ti a. Tin, Lalpa chuan, Naktukah Lalpan he ramah hian chutiang chu a ti dawn e, tiin hun a ruat ta a. Tin, Lalpa chuan a tukah chutiang chuan a ti ta a, Aigupta mite ran zung zung chu an thi ta vek a, nimahsela Israela thlahte ran chu pakhat mah a thi ve lo va. Tin, Faraw chuan mi a tir a. Ngai teh, Israel mite ran chu pakhat mah a lo thi ve lo va, nimahsela Faraoa thinlung chu tih luh luh in a awm a, mite chu a chhuahtir phal ta lo va. Khawihli, Tin Lalpan Mosia leh Aron hnenah, Rawh tuina meia mi vut va thum ula, Faraoa mithmuah Mosian van lamah theh chiam rawh se. Tin, Aigupta ram zung zung chungah hian vut dip taka a lo changa nga. Tin, chu chuan Aigupta ram chhung zawng zawnga mi leh sa chu khawi hlia vei tir theuh anga a durh leu chiam ang a ti a. Tin, rawh tuina mai a vut chu an la a, Faraw hmaah chuan an va ding a. Tin, Mosia chuan van lamah a han theh chiam a, tichuan mittin leh satinin khawi hli durh leu an lo vei ta vek a. Tin, khawi hli avang chuan mi tlak dawithiamte chuan Mosia chu an chelh ta lo va. Mi tlak dawi thiam te leh Aigupta mi zawng zawng te chuan khawihlî chu an vei vek si a. Tin, Lalpan Faraoa thinlung chu a ti kho va, tichuan an thu chu a ngaithla duh ta lo va, Lalpan Mosia hnênah a sawi tawh ang khân. Rial. Tin, Lalpan Mosia hnênah, Zîng takah tho la, Faroa hmaah va ding la, tin a hnenah, Lalpa, Hebraite Pathianin ka miten ka rawn an bawl theih nan chhuahtir rawh. Tun ṭumah a zawng i chungah leh i chhiahhlawhte chungah leh i mite chungah hian ka hri zawng zawngte hi ka lentir dawn e. Tichuan, khawvel zawng zawngah hian keimah ang reng reng hi tumah an awm lo tih i hria ang. Chuti ni suh sela, ka kut ka thawh anga, nang leh i mite hi hriin ka hre mang a. khawve lata hi ka ti boral daih tawh tur che a ni. Nimahsela hemi avang ngawt hian ka tung ding che a, ka thil tih theihna entir tur che leh khawvel zawng zawnga ka hming a lo than theih nan, ka mite lakah hian i la induh chevin i la chhuah tir lo vang maw? Ngai teh, naktu khe tih hunah hian rial tam pui Aigupta ram a lo awm tir ata, tun thleng pawh a la tla ngai lo chu ka tlak tir ang. Chuti chuan phula i ran te leh i neih apiang te chu khung tir thuai rawh khai. Mitin leh satin phul a awm. Ina khung loh tawh phawt chu Rialin a deng anga an thi ang a ti e ti rawh a ti a. Fa ruatchhiah hlawh te zinga Lalpa thu pawisa apiang chuan an chhiah hlawh te leh an ran te chu inchhungah an tlan luh tir a. Lalpa thu ngaichang lo apiang chuan an chhiah hlawh te leh an ran te chu phulah chuan an awm tir mai a. Tin Lalpa chuan Mosea hnenah, Van lama i kut han lek rawh. Aigupta ram zung zungah hian mihring chungah te, sa chungah te, Aigupta ram chhunga lova thlai din reng chungah te chuan rial a lo tlak nan, a ti a. Tin Mosea chuan a tiang chu van lamah a han lek a. Tin Lalpa chuan khawpui ri leh rial a zuk tir a, leiah chuan mei te a lo tla a. Tichuan Lalpan I Gupta ram chungah chuan rial a tlak tir ta chiam a. Chuti chuan rial, mei leh rial a inpawlh nasa em em mai. I Gupta ram zawng zawngah chuan I Gupta hnam lo awm a chin chutiang reng reng la awm ngai lo chu a lo awm ta a. Tin, rial chuan I Gupta ram zawng zawng a phul a awm zung zung. Mihringte leh sate chu a deng a. Tin rial chuan lova thlai din reng te chu a deng a, phula thing din reng te chu a ti tliak vek a. Gosen ram Israela thlah te awmnaah chauh chuan rial a tla ve lo va. Tin Faraoh-a chuan Mosia leh Arona chu a koh tir a, an hnenah, Tun tum zawng thil ka ti sual ta a ni e. Lalpa chu mi fel a ni a, kei leh ka mite hi kan sual a ni e. Lalpa hnenah ngen rawh u, heng khawpui ri dur dur te leh rial te hi a tawk tawh e, tichuan ka chhuah tir ang cheu a, i nawm tawh lo va nge? a ti a. Tin Mosiana hnenah khua ata hi ka chhuah ve leh Lalpa lamah ka kut ka phar ang a, khawpui ri te chu a reh ang a, rial pawh a awm tawh hek lo vang. Tichuan lei hi Lalpa ta a ni tih i hria ang. Nimahsela nang leh i chhiahhlawh te ho hi zawngin Lalpa Pathian hi in la ṭih chuang lo tih ka hria a ni, a ti a. Tin, La leh Barley chu an teng chhia a. Barley chu a vuih lai mek a ni a, La chu a rah lai mek a ni. Nimahsela buh leh vai buh tun chu a deng che lo, a la ṭo rih lo avangin. Tin, Mosia chu Faraoh hnen aṭangin khua atan chu a chhuak a, Lalpa lamah a kut a phar a. Tichuan khawpui ri te leh rial tla chu a lo bang ta a, lei chungah chuan ruah pawh chu a baw tlawr tlawr ta lova, tin faruah chu ruah leh rial leh khawpui ri te chu a bang ta tih a hriat ve leh a sual leh ta sova, amah leh a chhiahhlawh te nen an thinlung an ti khauh ta a, tin a faruah thinlung chu tih khawhin a awm a, tichuan Israela thlah te chu a chhuah tir phal ta lova, Lalpanmawsia hmanga a lo sawi tawh ang khan. Khau puang. Tin Lalpan Mosia hnenah, Faraw hnenah va lut rawh, a thinlung leh a chhiahhlawhte thinlung chu ka tih khauh sak tawh e. Heng ka chhinchhiahnate hi an zingah ka entir theihna turin, tin nang pawhin i fa leh i fa fate benga Aigupta ram chunga thil ka tihzia leh an zinga ka chhinchhiahnate ka tihzia hi i hrilh theihna turin, Kei hi Lalpa chu ka ni tiin hriat theih nan, a ti a. Tin, Mosia leh Arona chu Faraoa hnenah an va lut a, a hnenah, Lalpa, Hebraite Pathianin ka hma eng chen nge? In ngaitlawm duh lova awm in tum ni? Ka mite hian ka rawng an bawl theih nan chhuah tir rawh. Ka mite hi i chhuah tir phal loh zawngin, ngai tehna tukah i ram chhungah hian khau khuap te ka rawn len tir anga, tin, lei chung hi an dap vek anga, tumahin lei reng reng hi an hmu thei lovang. Tin, Rialin a tih chhiat bak, Inhnena la awm a te hian ei anga, phula in thing to apiang te chuan ei vek ang. Tin, i in te leh i chhiahhlawh te zawng zawng in te leh Aigupta mi zawng zawng in te chu a khat vek ang. I thlahtute leh i thlahtute thlahtute pawhin khawvela an lo awm a chin tun thleng pawhin chutiang chu an la hmu ngai lo a ni a ti e an ti a. Tin a leh hawi a, Farua hnen ata chu a chhuak ta a. Tin, Farua chhe a hlawh te chuan a hnenah, He mi hi kan tan eng chen nge maw thanga a awm dawn le? Heng ho hian Lalpa an Pathian rawn an bawl theihna an kal tir ta mai che maw le? Aigupta ram hi tih chhiat a nih tawh hi i la hre lovem ni? an ti a. Tin Mosia leh Arona chu Faraw hnenah an hruai leh a. Tin, an hnenah, Kal ula hlalpa in Pathian rawng chu va bawl tawh u. Amah erawh chu tute nge ni kal tur chu? a ti a. Tin Mosia'n, Apui apangin kan kal ang. Kan fapate leh kan fanute nen, kan beram rualte leh kan bawng rualte nen kan kal ang. Lalpa hnenah kan kut ngei tur a ni si a, a ti a. Tinani chuan an hnenah, Lalpa chu in hnenah awm ang hmiang. In fanau te te te nen chuan ka kal tir mawlh ang cheu le, in ngaihtuah rawh u khai. Thil sual tih in tum a nih hi le. Hnai lo ve, nangni mipa ho erawh chu kal ula, Lalpa rawng chu bawl rawh u, chu chu a lawm in duh, a ti a. Tinfa rua hnena ta chu an hnawt chhuak ta a. Tin Lalpan Mosia hnenah, Aigupta ram chungah hian khau khuap te rawn len tir turin i kut phar rawh. Aigupta ramah hian an lo chho va, he rama thlai din reng, rial din chhiat bak zawng zawng te nen lam pawha an ei theihna turin a ti a. Tin Mosian Aigupta ram chungah chuan a tiang chu a han lek a, Lalpan chu min i, Ni leng leh zan khuain chu Miramah chuan khawchhak thli a rawn tleh tir a. Tin, a tukah chuan khawchhak thli chuan khau khuap a rawn len a. Tin, khau khuap te chu Aigupta ram zawng zawng chungah chuan an leng a. Aigupta ram chhung zawng zawngah chuan an fuh a. An tam em em mai a. Tun hmain khau khuap chu tiang reng reng a la awm ngai lo va, tun hnuah pawh chu tiang reng reng chu a awm leh tawh lo vang. Lei chung zung zung hi an dap vek mai si a, tichuan ram chu a thimin a thim mup mai a ni. Tin, Rialden chhiat bak. Chumi rama thlai tin reng leh thei rah zawng zawng te chuan ei vek a. Tichuan Aigupta ram chhung zawng zawng ah chuan lova thil hring reng reng, thing pawh, thlai pawh a awm ta hauh lo mai a. Tin, Pharaoh-a chuan Mosea leh Arona chu hmanhmawh takin a koh tir a, an hnenah, Lalpa in Pathian chungah leh nangmahni chungah thil ka lo tisual ta e. Chutichuan ka sual hi tun tumah chauh hian ngaidam ang che, ka ngena che. He thihna hi milak bosak phawt mai turin Lalpa in Pathian hnenah ngen ang che, a ti a. Tin Faraw hnena ta chu a kal chhuak a, Lalpa hnenah chuan a ngen ta a. Tin Lalpa chuan, Khawthlang thli na tak mai a rawn tleh tir a, chu chuan khau khuap te chu a rawn len a, tui finriat sena a len thla ta vek a. Aigupta ram chhung zawng zawngah chuan khau khuap pakhat mah awm ta lova, nimahse Lalpan, Faraw thinlung chu a ti khova, tichuan Israela thla te chu a chhuah tir phal ta lova. Khawthim, Tinna Lalpan Mosia hnenah, Van lamah i kut han lek rawh. Aigupta ram chungah hian a lo thim khup a, ai mitthlawn ang maia a lo thimna turin a ti a. Tin Mosia chuan a kut chu van lamah a han lek a. Aigupta ram chhung zawng zawng chu ni thum chhung zeta thim ta mup a, tumah reng renga'n inhmu thei ta lo va. Tu mah mahni hmun ata ni thum chhung che chu an tawlhsawn thei lo bawk a. Israela thlah te zung zung awmna erawh chu a eng vek a. Tin, Faraon Mosea a koh tir a a hnenah, Kal ta ula, Lalpa rawng chu va bawl tawh u. In beram rual te leh in bawng rual te erawh chu awm sela, in fanau te te te pawh in hnenah kal ve rawh se, a ti a. Tin, Mosea'n, Lalpa kan Pathian hnena kan inthawi theihna turin, Inthawina turte leh harlal thil hlan turte chu nangin kan kutah min pe tel ve bawk tur a ni. Kan rante chu kan hnenah an kal ve bawk tur a ni. Ran reng reng chu pakhat mah kan hnut chhiah lo vang. Chung zinga mi chu Lalpa kan Pathian a rawngbâwl nân kan hman ngei ngei tur a ni si a. Chumi hmun kan va thlen hma loh chuan, Engin nge Lalpa rawn kan bawl ang tih kan la inhre lo a ni, a ti a. Nimahsela Lalpa'n Faroa thinlung chu a ti kho va, a chhuahtir phal ta lo va. Tin, Faroan a hnenah, Ka hnen atah hi chhuak daih la, fimkhur rawh khai. Ka hmel reng reng rawn hmu tawh hlek suh. Ka hmel i hmuh ni la la chuan i thi ngei tur a ni, a ti a. Tin Mosia chuan, I sawi dik zet mai, i hmel zawng hmuh ni ka nei leh tawh lo va nge? a ti a. Lalpan kan Bible chang chhiar te, ngaihhlatu zawng zawng te tan mal min sawm sak leh theuh rawh se. Amen.